Helo a chroeso i'r rhifyn Nadolig hwn o'r podlediad Presbyteraidd. Fy enw i yw Gethin Russell Jones. Hello and welcome to this Christmas edition of the Presbyterian podcast. My name is Gethin Russell Jones. Yn y rhifyn dwyieithog hwn, byddwn yn clywed o ddiwrth ddwy weinidog ym Methesda, ac y bydd y parchedig Nan Paul Davies yn cloi gydag epilog ddwyieithog. In this bilingual edition, we'll be hearing from two church ministers in Bethesda, and the Reverend Nan Powell Davies will offer a seasonal epilogue. Mae'r parchedig Nan Powell Davies, ysgrifennydd cyffredinol yr Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru, newydd orffen pererindod heddwch, cerdded ar draws Gogledd Cymru gyda chyd Grisnogion o Eglwys Bresbyteraidd Cymru a ffrindiau o gymorth Crisnogol ag eraill. Wrth aros ym Methesda, wnaeth i gyfarfod â'r ddwy weinidog lleol, Sara Roberts o'r Eglwys yng Nghymru a Nerys Griffiths o'r Eglwys Bresbyteraidd. The Reverend Nan Powell Davies, General Secretary of the Presbyterian Church of Wales, has just finished a peace pilgrimage, walking across North Wales with fellow Christians from the Presbyterian Church of Wales and friends from Christian Aid and others, During a stop in Bethesda, Nan met with two local ministers, Sarah Roberts from the church in Wales and Nerys Griffiths, a Presbyterian minister. Ie, um, parchedig Sarah Roberts ydw i. Dwi'n caplan bro efo'r eglwys yng Nghymru wedi nodi yn Bethesda. Eleni, dwi wedi ceisio bod chdi bach yn llai prysur Yy ma' hynna reit controversial ma'n siŵr ond y dwy flynadd dwytha o'dd Dolig mor brysur a wedyn dwi 'di teimlo braidd flwyddyn yma dwi angen arafu chydig bach a talu fach a falla mwy o sylw at y cyfnod yma yr Adfent a a'r Dolig a 'di sylweddoli hefyd bod lot o bobol teimlo'r un peth bo' 'na gymaint o frysio gwmpas yym bod o'n amhosib weithiau jyst cael yr amser i feddwl amdan be dan ni'n paratoi amdani. Felly eleni, dwi wedi trio gwneud llai, dwi'n meddwl. Um, ond trwy'r adfent, ar nos, we, nos Wener, na, dim nos Wener, ar nos Fercher, da ni'n cynnal rhywbeth dwi'n galw'r awr aur, sef just awel, um, just awr o myfyrdodau, cerddoriaeth a distawrwydd efo golau cynhwyllau. sydd yn jyst rhywbeth rili braf yn yng nghanol yr wythnos mae bobl yn gallu jyst taro i fewn am bum munud neu'r awr cyfan neu be' bynnag sydd gennyn nhw yy yn ganol yr wythnos a wedyn dwi 'di newid o yn y yn yr adfent i jyst canolbwyntio ar themâu yr adfent yym jyst i helpu bobl falle tawelu llonyddu ga'l yr amser yna mewn bywyd brysur i i canolbwyntio ar yym be' sy'n mynd ymlaen yn yr Adfent a be' 'dan ni'n neud wrth aros am dan y 'Dolig sef dyna be' 'di ystyr Adfent 'de yr aros a'r paratoi. So ma' un hwnna un peth yym dwi 'di p- gneud rwbath i yym i'r plant a'r bobl ifanc y pentra. Dwi wedi gofyn i bobl gweu neu creu allan o papur neu beth bynnag sêr, a mae'r sêr 'ma yn teithio ar hyd y stryd mewn gwahanol siopa, a mae'r plant i fod i dod o hyd iddyn nhw fatha helfa drysor ond helfa sêr. A wedyn ar noswyl Nadolig yn y gwasanaeth wrth y preseb am pedwar o'r gloch ma'r plant wedyn yn gallu dod yna efo'i sêr a nawn ni addurno goeden Nadolig a jyst sôn am dan y taith dilyn y seren at y presab. Yym so wedyn ar noswyl Nadolig ma' 'na dri wasanaeth gwahanol ma'r gwasanaeth Nawr Llys y Carol yn y bora, gwasanaeth wrth y preseb am pedwar o gloch efo plant, pobl ifanc, teuluoedd a wedyn y gwasanaeth Cymun Cynta'r Dolig am saith o'r gloch. So dyna be' ma' noswyl y Nadolig yn edrych fel. Yym ie d- so mae o dwi dwi 'di trio gneud chydig bach llai ond falle efo fwy o yym mwy o meddwl yn mynd iddo fo blwyddyn yma. Gawn ni weld sud mae'n troi allan yn y diwedd. Yeah my name's Reverend Sara Roberts I'm a community chaplain um focusing in Bethesda.

a dwi yn ferch i'r Parchedig Huw Pritchard yym a dwi'n dod yn wreiddiol o s- Llangrisiolys yn Sir Fôn yym ac yn byw yn Gaernarfon ers fydd hi'n 18 mlynadd mis Ionawr 'ma. Yym dwi weinidog ers blwyddyn.

mae wedi bod yn dipyn o siwrna yym dod i nabod pobol a yym gweld sut mae capelydd yn rhedag yn bod 'dach ch'bod a bod bod o'n mudiad ers blwyddyn yym o'n i'm yn dallt beth a o'dd yn mynd ymlaen yym 'dach ch'bod pan bod y blaenoriaeth yn ca'l cyfarfodydd faint ma'n gostio i redag capal yym a faint ma' 'dach ch'bod gymaint o waith sydd ar yr adeilad a petha felly so ma' hynna 'di bod yn agoriad llygad. Do, o dwi'n mwynhau 'Dolig. 'Dolig ydi'r yym amsar gora'. Mae o'n brysur ond mae 'dych ch'bod o'n i yn cae athro neithiwr yym hanner 'di pump dwi'n weinidog yn fan 'na oddan n'w 'di yym trefnu gwasanaeth yym o Marian Huws 'di neud a Yym dach ch'mo' bo' chi Clive yy yn James yna hefyd yn helpu ac yn gneud petha a dach ch'mod o'dd y gwasanaeth yn rhagorol dach ch'mod pobol yn cymryd rhan oddach chi jyst yn teimlo yr ysbryd y Nadolig a dach ch'mod wedyn esh i Bethesda ag oddan n'w efo cyngerdd Nadolig o'dd yym Menai Williams wedi 'i drefnu a dach ch'mod yr holl dalenta 'ma sydd allan efo pobol ifanc a y côr yn canu Yym yndi mae'n mae'n adag prysur ond mae'n a- adag dwi'n fwynhau am bod 'dach ch'bod ma' ma'r teimlad 'dach ch'bod 'dach chi'n teimlo bo' yym bod dy si dîs 'di ga'l 'i 'i eni a mae o jys yn rhoid wmff mewn ffor i chi 'dach ch'bod? Ag wedyn mae o'n help i mi wedyn y dechra'r flwyddyn am bod ma'r amser yma'n anodd a bo' gollish i mam flwyddyn i mis Rhagfyr dwytha. Yym a wedyn mae o wedi bod yn sialans yym ond ma' rhai' mi ddeud ma' gynno fi gymaint o bobol o amgylch fi sy'n helpu a ma' jyst gŵyl yy y geni jyst yn rhoid gobaith ac yn helpu chi. Hmm. Yym dod drwyddo fo 'lly. Hmm. Yym so i ddechra'r flwyddyn dwi Dwi yn edrych ymlaen. Yndi mae 'i'n sialens. Dw- dwi'm yn deud bo' bod yn weinidog yn hawdd o bellffor yym mae o'n dipyn o sialens ond wedyn pryd 'dach chi efo digon o bobol tu cefn i chi'n helpu mae o'n gneud y gwaith yn hawsach ynde? Hmm. My name's Nerys Gyffes and um

seeing how you know the cost of keeping a church and how everything works from um and um yeah it's it's been it's been quite a challenge um, but I'm enjoying it Christmas really you know it's one of my favorite time of the year I love Christmas um and you know and you know going to the service yesterday

Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rhai a fu'n byw mewn gwlad o gaddug dudew a gafodd lewyrch golau. Amlheist orfoledd iddynt, chwanegaist lawenydd. Llawenhânt o'th flaen fel yn adeg y cynhaeaf. Ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu ysbail oherwydd drylliaist yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr fel y nydd Midian. Pob esgid ar droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dilledyn wedi ei drybeiddu mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir Cynghorwr Rhyfeddol, Duw Cadarn, Tad Bythol, Tywysog Heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch. I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. Bydd Sale Arglwydd y Lluoedd yn gwneud hyn. Wel, fel da ni'n gweld rwan yn yn epilog ar ddiwedd y podlediad yma, a'r Nadolig yn agosau, Meseia yn yn atgoffa ni be ydy priodoledda y baban sydd eto i gael ei eni, gwaredwr byd. Y Meseia hir ddisgwyledig. Ac ydan ni'n gweld y bydd o'n dod, ydan ni'n gweld i fydd o'n dod yn frenin tragwyddol ac yn dod o linach Dafydd. Wel, y mae yna bedwar enw neu pedwar teitl y Meseia yn ei roi yn fama. Yn gyntaf, ydan ni'n gweld i fod o'n gynghorwr rhyfeddol. Mae o'n rhoi cyngor rhyfeddol ac mae allu fo yn fawr. Y mae o yn un doeth, neu fel da ni'n darllen yn llyfr Job, Ganddo ef y mae nerth a gwir ddoethineb. Y mae o'n mynd i fod yn arweinydd gwleidyddol, un sy'n barod i godi ei lais. A hynny yn wir, fel 'dan ni'n darllen drwy'r Testament Newydd. Y mae o yn deud ei ddweud. Y mae o'n herio y status quo. A gobeithio y Nadolig hwn yn bod o'n yn herio ni hefyd. Ac fel cynghorwr rhyfeddol, mae o'n arwain y ffordd. Ac yn wir, Fel 'dan ni'n darllen yn Efengyl Ioan, Iesu ydi'r ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd, y mae o'n datgan hynny amdano'i hun. Y mae o'n ddoethineb perffaith, ac arno ef y mae Llywodraeth yn gorwedd. Ganddo fo yn unig y mae'r awdurdod a'r hawl i gael rheoli. Yna da ni'n darllen i fod o yn dduw cadarn, yn dduw sydd wedi ei ymgnawdoli, yn dduw sydd wedi dod yn ddyn ac yn dduw sydd yn dod i'r byd. Ac yn dduw y mae o'n holl alluog, mae o hefyd, mi hoffwn feddwl yn fama drwy ddeud i fod o'n dduw cadarn, i fod o'n arwr, Neu efallai bod y gair Saesneg yn tycio'n well i ni, sef hero. Ef yw arwr ei bobl. A sgwn i os yswn i'n gofyn i chi, pe bai chi'n cael dewis heddiw ma i fod yn unrhyw un o'r superheroes, pa un fysa chi'n dewis bod? y mae o'n holl alluog. A'r golw yma ydy, ydy Iesu, ydy Iesu ei hun yn arwr i chi? Yn arwr am ei fod o wedi trechu pechod a marwolaeth? Yn arwydd ac yn arwr oherwydd ei fod trwy rym y groes yn neud pob dim yn newydd? Ac ydan ni, da ni'n darllen i fod o yn dad bythol neu yn dad tragwyddol, yn dangos gofal, yn adlewyrchu gofal y tad. Nid dim ond cyfeirio at berson cynta'r drindod, y tad, ond mae o'n golygu hefyd, fel y mae o'n deud wrth Philip, yn yr Efengylau. Y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Yn Iesu, da ni'n cael gweld a profi cariad y Tad. A hwn yn gariad sy'n para am byth, yn gariad tragwyddol, does dim diwedd arno fo, a does na ddim osgoi o chwaith. Ac yna yn ola y Meseia yn dweud wrtha ni, i fod y baban sydd yn cyrraedd yn byd ni yn mynd i fod yn dywysog heddychlon. Fe fydd ei deyrnasiad yn cael ei adnabod trwy ei shalom, a'r gair hwnnw yn golygu wrth gwrs iechyd neu llesiant, well-being, a mae o hefyd yn golygu hapusrwydd, ffyniant, a hefyd darfod i elyniaeth. Y mae'r Testament Newydd yn deud wrthon ni, fel y mae o wedi trechu Satan ei hun hefyd. Ac yn heddwch sydd yn dileu ac yn trechu ddrygion ni. Ac y mae'r heddwch tangnefedd hwn ddim ond yn bosib i ddod drwy yr Arglwydd ei hun. Tywysog heddychlon ydy cymeriad Duw. A trwy ei aberth dros y groes droson ni, 'dan ni'n gallu cael heddwch gyda Duw. Ond dim ond trwy ras Duw y mae hyn yn bosib. Ac y mae Iesu yn deud wrth ei ddisgyblion, Yr wyf yn gadael i chi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chi fy nhangnefedd fy hun. Nid fel mae'r byd yn ei roi yr wyf i yn ei roi. Tangnefedd Crist, felly. Tangnefedd Iesu Grist. A'r neges i ninna hefyd, fel 'dan ni'n darllen yn Colosiaid, ydi fod tangnefedd Crist i lywodraethu yn calonna ni i gyd hefyd. Felly, pe bai rhywun y Nadolig hwn unwaith eto'n gofyn i chi, Be ydi gwir ystyr a neges y Nadolig. Ond mi greda i fod yr ateb yn y pedwar enw yma, y Meseia yn proffwydo y bydd y Meseia yn dywysog heddychlon, yn Dad bythol, yn Dduw cadarn ac yn Gynghorwr rhyfeddol. Gweddïwn. O Dduw ein Tad ydan ni'n diolch i ti am y gwirionedda yma. Dan ni'n diolch i ti fod hyn di cael ei broffwydo ganrifoedd cyn i Iesu Grist ddod i'r byd. Ac fod y broffwydoliaeth mor gywir. Dan ni'n ymwybodol bod Eseia wedi bod yn proffwydo pan oedd amgylchiada y wlad mor drychinebus. Pan oedd y genedl yn wylo wrth afonydd Babilon. Cofiwyn Tad, ydw i'n gweddio, y Nadolig hwn, y bydd pawb sydd yn wylo, pawb sydd drachefn wrth afonydd Babilon, yn derbyn y rhyddhad a'r tangnefedd na ŵyr y byd amdano fo, a hynny yw ganfod yn unig yn Iesu Grist.

Diolch am wrando i'r rhifyn hwn, ac oddiwrth bawb ohonom, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda. Thanks for listening to this podcast and we wish you all a joyous Christmas and a happy new year.